Ka bia na ɛnyɛ saa na ɛyɛ no.
Correct papapapa.
Oh so ɔbaa ha. Nti ɛnyɛ biribi a ɛyɛ o.
Deɛ mekyerɛ ne sɛ ɔn sɛ mine na ɔbɔ niri ɔyɛ big man.
Nti wohu saa ade no a ɛyɛ group bi na ɛtwa ahyia ɛyɛ obi yɛ producers ebi yɛ presenters bia nti ɔyɛ a na ayɛ ayi na ɛyɛ fɛ na ɛyɛ sɛ so ho.
na wo nkoa wotumi asɛ asɛ ne ɛka nwie dɛm so sɛ ɛda nso nkoa asɛ dɛm mu nti no woyɛ a na wayɛ na wasoma na no no no no yɛ yɛ yɛ sɛ yɛ pani due pani due mate mante o nti wɔmfa namba ma siasia de onim ka siasia bɛtumi no no akasa wode so ma wo deɛ nti yɛ wonya asɛm so ma ka asɛm mafɔ mafɔ yɛ Dabia no wo case no. Bafo yɛ nkɔ. Sɛ sɛ ɔwɔ bɛɛ 40 minutes. Mm-hmm. Nti ɔnyɛ ne ɛnyɛ nkɔmɔ na ɛnyɛ yɛ. Wei kakra na bɛn kura bɛgye. So.
We have a duty to represent Ghana in Africa. It's a platform to project Asanteman, not just for football. Lɔya Safo Duku ama nnora wɔ ɛyɛ Manhyia after Kɔtɔkɔ presentee FA Cup no ɛna ɛɛm Lɔya Safo Duku ɛde to Ghanafoɔ nyinaa anim duro ɔyere pa sɛ Kɔtɔkɔ ɛyɛ asodeɛ ne asɛdeɛ sɛ wɔn de Kɔtɔkɔbɔ bɔkuo no bɛkɔ Africa na wɔn de akɔ project Asanteman. Lɔya fa ne ho.
Asante Kotoko team no, ɛnyɛ sika nko ara nti na yɛde teɛ sɛ yɛpɛ mfaso o. Ɛyɛ team sɛ, through football no, yɛmpagya Asanteman Kingdom no. Enti saa kamtesini wei na ɔbobɔ a na ɛma Kotoko hene tumi no kingdom no ɛkɔ so. Ɛsɛ sɛ Kotoko bɛ qualify sɛ yɛbɔ Africa no, yɛse yɛmmɔ deɛ, ɛbɛyɛ mmusuo ntɔntɔ pii. Because sɛ Kotoko qualify no sɛ ɔmmɔ Africa deɛ a, ɛnna na club wei na ɛqualify sɛ ɔkɔbɔ Africa. Nti yɛn deɛ, yɛ qualify a, ɛsɛ sɛ yɛkɔ.
Enti ɛɛ kakra a Lawyer Asafo Duku ɛdi gyaeɛ nso so no, referees are humans.

Look at the nations and holy stars sɛ the number of security men a yɛkaeɛ se wɔn bɛba no wɔn amma nti definitely no you know sɛ tension tension match like this no biribi saa bɛ happen nti me deɛ first thing a mɛka ne ne sɛ wɔn mma saa adeɛ no nsan mbra back so that the players the coaches everybody will feel confident na yɛ league no nso ayɛ fɛ referees are human they make mistakes. But ma mistakes no nso nkɔyɛ bebree because me deɛ mɛtumi aka sɛ coaching courses no a yɛkɔɔ no nyinaa ɛdu laws of the game no ɛhɔ na ɛyɛ den. Yɛbɛtumi ama yɛn nyinaa a yɛwɔ dan mu ha yɛbɛtumi ama yɛ biribi wobɛka sɛ yes me bra bɛka sɛ no me nso mɛka different thing nti the referee job no making a decision in the second no ɛyɛ a na ɛyɛ den it's good that this time no yɛama wɔn Fourth referees ɛna fourth referees most of them are fifa they control them sometimes wo wɔ bench a wo te sɛ ɔmo ne wɔn kasa daabi wei yɛn gye wei yɛ wei sometimes they they control which is mɛtumi afa no sɛ ɔmo acte like VAR for the coaches referees no nti sɛ incident bi si maybe baabi ɔmo wɔ no ɛyɛ too far nti the referee will go to the nearest man which is the maybe the line two bisa no sɛ ebia kyale wei na ɛte sɛn ɛte sɛn sɛ ɔno nso ntumi nhu no yie na ɔno nso decide sɛ ah ɛndeɛ yɛn gye yɛ. Ɔno nso ɔbɛgye. I believe sɛ saa adeɛ no ɛɛse ɛba back. Titama eh coach Ocampo kakra a ɔno nso ɛdi gyae no no. Emmanuel Sarpong, Jonas Atuquei and Joseph Amoah Medicals Dan, Prince Kwabena Owusu, Solomon Agbesi. Medicals Today and Alidu Mohammed Medicals Tomorrow. Eh, nti Tama ɛyɛ eh, House of Folk eh, transfer business no so sɛ na ɛrekɔ. Ɛnora eh, Emmanuel Sapon, Jonas Atukwei, ɛna Joseph Amoa ɛyɛ wɔn medicals. Ɛnɛ Prince Kwabena Owusu eh, formerly eyi, eh, ɔno nso so, baabi a ne gold stars. Ɔkɔ he? Naa no mete sɛ ɔyɛ interview bi a ɔɔkeka bi kyerɛ system no. Nti, eh, ɔno bɛ, Ah. ɔno ne Somagbesi Medicals yɛ nnɛ, na ɔkyena Ei, Ali Dumame. ɛne adeɛ a ahyehyɛ deɛ ehu ana mboa. Na,
na ɔkyena Ali Dumame, Ali Dumame from eh, Legon Cities.

Edran Ajete, Vinicius Mbappe Neymar Tama wɔn nyinaa eh, next season may not be playing for Kotoko na mmom deɛ ne deɛ no ayɛ hu no ɛyɛ ble information a ɛpeke nkyɛ sɛ mpanimfoɔ bɔ yɛ afu no kakra wɔn kyerɛ sɛ sisi ɛyɛ no ɔaprochi na n'apɛnka ɔka sɛ last week na mbɛyɛ sɛ ɔaprochi na n'apɛnka sɛ sisi ɛyɛ no Kotoko no mmoa no nti wɔn nya no nkɔ a Nana kaa sɛ ontumi nyaa no because supporters no bo bɛfu no wogya fa pake ne nɔma fi camp a wɔn hwɛ no kora wɔn hu no kɛɛ no a na kɛɛ sɛ ka ɛsɛ deputy captain ɔsɛ nkɛɛ sɛ ka ɔboa ma wɔn kɔ manhyia no wɔn kɔɛ na ɛno nso so ɔnka ho bi nti ɛno nso so no no Ismaili eh, Berekum Chelsea has asked House of Folk to match Ismaili club $65,000 for Stephen Amankuna.

wọn na ɛwɔ ha akɔfa so bɛtɛ ɔkae aduru na mga ne ɔma no ne gɛ wosɛ nnɛ nnɛ nnɛ nnɛ kwan bɔ ma nnɛ kwan bɔ ma amankona bɛhyia ha asefo nnɛ ɔkɔ akra kɔbɔ all stars games ɔma bɔ wia i don't know ana aha

Sɛ ɛsɛ ɔtena nkran a, na adekora se ne. Asɛm no a ɛwɔ hɔ no nyɛ nkran asɛm o. Ɛse five thousand dollars. Wohu sɛ yɛka nsɛm mmienu wɔ ha. Ɛnti na meka deɛ hia edi kan. Ɔno the problem is that.
First you have to secure the transfer from Berekum Chelsea ansa na wapɛ baabi a ne girl bɛtra. Wohu sɛ the problem is that sɛ o move out from ayi a Berekum a, yɛse ɔwɔ kɔtɔkɔ no.

Erm ɔbɛkɔ akɔfa girl bi abɛtena girl abɛtena nkran na ɔbaa no dan nko na wei so deɛ nko Yeah, yeah, the arrangement is that sɛ girl no ba abɛtena nkran koraa the girl will not be at the pobi man. Wo sɛ asofo fo nso Why? ɔmo wɔ flexible arrangement nso to. Wo sɛ there are players of asofo folk a they opted not to stay Time at bɛn na pobi ɔkɔ man. ne yere hɔ But what not to say as for me. My ready Alhaji Ruza ni nkɔmɔ kakra mm. heavy heavy. Eh, me papa.
Yeah.
O papa o kɔ kyerɛ na di sɛ. Me kyerɛ na kyɛ papa papa papa papa. Nti wei na Alhaji anka wa wa wa ntia wo bedwom. Da bonu sɛ ne ba ne mo dɔ me paa. Aha. Mm. Heavy heavy.
Heavy. Aha. Wei de yɛ mo akyea no pɛ ya. Alhaji na ho yɛ. Hɔ yɛ sɛ ntɛm, yɛda Nyankopɔn ase. Yɛda Nyame ase. Na yɛka eh, Saudi League. Alhaji so yɛ Ghana, obi bɛka Saudi football asɛm a, woyɛ authority. Ti na wobɛ. Ɛnyɛ sɛ ɛ ɛ woka Saudi ɛ ɛ League asɛm a na meka bi.

Aah sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn sua Europe yi nti na wɔn de sika afa league no mu no. Aye aye. Ahaa nti maa mo upcoming league. Okay.
Upcoming league but not lower league nipa na ɛ ɛ wɔ ɛ ɛ ɛ ɛ Norway no mu ni ɛ sɔm ɛ ɛ. Sweden Sweden no. Bɛ bɛ bɛ bia no mu adeɛ.

Ara deɛ yɛ yɛaka Saudi no awie nti akyire yi me ne Siasia bɛba fie yɛbɛba fie na yɛaba abɛhwɛ biribiara Kate wawo papa ah, molu maya kasa
ɔse the FA president ɔsɛ ɔbɛpɛ complimentary ticket ɛde ama mo nti ɔna akɔhwɛ Saudi facilities ne nneɛma ɛwɔ hɔ sɛ ɔno no ɔyɛ Arabic scorer ɔne nyina ɔkɔyɛ no Saudi hɔ nti no

As Fabu census set to be launched on twenty eight of June, the timer tiatitiatiatia. Eh, international even. Eh, na edi ma teka ọmụ international. Ah, but yɛsɛ na n'apɛ nkra ne company bi akasa from outside a wɔn yɛ big IT firm a Dimatek ate aseɛ sɛ they will work under them na wɔn ayɛ biribi a sɛ na ɛbɛyɛ a eh, biribi abɛtumi akɔ kamakama na ama Fabu census no afei wɔn atumi atena wɔn ntaban mu

Bia gyematek no account. Gyematek no account ba wo percentage no wɔ mu no then they pay that to you ɛm sɛ hɔ na tɔkɔ n sɛ kɔtɔkɔ is big to the ɔm bi sɛ ɛhɛn anaasɛ bi a ɔm monitoring no yɛ difficult n sɛ in our case ebi a you have twenty contestant voting Ate aha nti wo wɔ hɔ a wo nim deɛ ɛkɔ so bia nti sometimes no mo mo wie koraa no mo aka akyerɛ no sɛ voting is over a you saw the amount at the end of wei na mo ayɛ sharing no ɛɛ but ɛm sɛ ɛno na ayɛ di kɔtɔkɔ firi sɛ yɛ den a kɔtɔkɔ want to control the account na ɔmo ɔmo mo tua ma de ma and I wonder bi a since international IT I wonder how they will control it.
Ah, okay. Because ade na ɛyɛ wɔn system ni etwa sika no kɔ so. Mm. Deɛ meka wate aseɛ. The system that is receiving the money was created by them. Okay.
Nti menim how the money will go into kɔtɔkɔ accounts before they do the distribution. Nti ebi a international IT fo aba mu yi. Mm. Wɔn na ebetumi aboa ma eh, ntiase ayɛ adwuma. Other than that, we will need further. Aha. Nso yɛ new headline. Ayi nti no.
Ɛɛ ɛɛ nti Tama the last one no ɛnie Herbert Mensah's presence at Manhyia sparks huge debate over his return his second coming of Herbert Mensah Wo sɛ no ɔkasa yi ɔse woyɛ kɔtɔkɔ panyin a kɔpɛ sika na fa yɛ ti mu no Nsesa no no ɛyɛ teɛ. Ɛnyɛ sɛ bi a wobɛ da bi anaasɛ wokɔ Manhyia da bi anaasɛ wokɔ Manhyia kɔpɛ sika

Dabi, Herbert no, ebia kɔtɔkɔ na ɛkɔhyia wɔn. Ne nan ayɛ ntiantia, wɔn anhyia o.
Ah, sɛ ɛhyiae. But these nyinaa legitimate concerns. When um, kɔtɔkɔ kɔ present cab de ama Otumfoɔ. na ɔbɛkɔ na fɔma CEO wɔ hɔ a, na Otumfoɔ asan aka akyerɛ no se, Eh, da ase ma me, anaa kasa ma me a. Dabi, wankasa, wankasa.
Wankasa, ankasa, ankasa. Wa, wa, wankasa, wa, wanka no saa. Herbert coming to manhyia no ɛyɛ just coincided with kɔtɔkɔ going there Herbert ne ɛyɛ ne business partners bi sunda no wɔn na May 9th biara no sotuo wɔn boa Herbert ma no celebrate so sɛ wo de woyɛ aware of that nti no this year according to the Herbert close uh, you know, allies no. Wohu sɛ this year May 9 for Herbert amma sɛdeɛ yɛade ade biara no ɔba na Lesotho mu lady ma ɔyɛ no. Nti no wantumi amfa ɔba biara nso ɔbɔdɔ mu kɔma nhyia ɛkɔ kyia ɔpem soɔ. Na next year ɛna yɛ the 25 years of May 9 no. Na Herbert Mensah bɛyɛ big. Ɔbɛyɛ no bigger than the wayɛ no previously no nyinaa because 25 years no mark a certain milestone bi. Wona ɔte borɔfo. Enti no wantumi afei na wanyaa opportunity no ana ɔbaa manhyia ɛde saa group no na wasan ayi ɔpensoɔ ɛɛm asotire sɛ ɛɛm yɛ sɛre nɔma wɔyɛ no de bia wɔyɛ no ɛni nkurɔfoɔ ɛni na nyame boa afe sɛ ɛnɛ me afe sɛ May 9 no ɛbɛba no sei na ɔmo intɛnde sɛ ɔmo bɛyɛ no eti na ɔbɔ

Ɔsɛ ɔyɛ mercy. Ɔdrɛ bosua obiara.
Ɔno n'adeɛ biara ɔnim deɛ ɔyɛ nti but wei deɛ ɛɛ chairman kɔɔ ne baabi na ɛkɔ too no.
Ɔhyɛ n'animuonyam. I have been wɔn na mi ka kyerɛ anɔpɛ yi sɛ. N'asɛ ɔne mi adi nkɔmɔ bi mmere bi atwam. I think it's ɛnɛ yi deɛ it looks quite remote. Ɛnne deɛ but na meka sɛ otu mpɔ deɛ wanhwɛ a wobɛtena ano akeka nsɛm. Wobɛtena baabi efiri ba no bɛhwɛ na aha ɔno deɛ ɔpɛ na ɔyɛ ɛna otu mpɔ nnɛ yi sɛ ɔso ɔso ɔka sɛ Herbert bra bɛyɛ me team ma me ɔntumi nka sɛ ɔma. Ɔn nti na meka wo kan no ato no but wei deɛ ɔkɔɔ ne baabi dada. Who knows bi a ɛhɔ koraa nhyiamu no koraa ma generator no da.

Wohwɛ ne recruitment ne ade ade wɔn bɛyɛ no bɛma wɔn aduru akyire. Confederation deɛ ande ehu so nyɛ hu saa. Yɛmfa nkurɔfoɔ nan nkɔto atim atentenfoɔ kɔn ho. Africa ɛnafo mo. Cafeteria ne kaf kayi cafe ɛnyɛ ade korɔ. Wosi deɛ na asie. Robert mommoa yɛ.
Cafeteria ne cafe ɛnyɛ ade korɔ. Amanfoɔ asɛnde messages. Kɔ. Cafeteria nka to wodi akyinnye sɛ ɛyɛ ade korɔ anaa. Oh da kasa deɛ wobɛka no meda mefiri sɛ ɛno na woma shorten aka no kakra. The difference between dabi.

Ɛneɛ so mekɔ cafeteria hɔ but cafe deɛ yɛ serve coffee, tea and other beverages often with light food options like pastries and sandwiches nti Pakiki yɛ cafe ɛna cafeteria deɛ ɛno nko.

Ɛn nso to those players no a wɔka Sapon ne ɛɛ Atuquei and thems no ayɛ mo medicals awie. Um, then um, others no nso the rest no will follow. Yɛ ne nyinaa yɛ ɛɛ nneɛma a n'adi kan aka ho asɛm no. Coach Watara list ɔde maa House of Folk Management ne board no ana wɔn de wɔn scrutinize wie a na wɔn de ayɛ adwuma na wɔn ayɛ. Nso to kɔtɔkɔdeɛ no. Eh per the information a me nya no. Akan no mu committee no. The committee a Akan bi ka ho. Nti ɔno ɛnyɛ ɔna yɛ head nti ntumi fa ne din nto so sɛ Akan bi's committee. Me se Akan bi mu committee no. Dabi ɛyɛ sɛ wode head ne din na ɛba. Woyɛ saa na. Sɛ ɔka sɛ the Akan bi's committee a. Ɛyɛ different. Akan bi mu. Yɛka Gyamɛfɛ commission wontumi nka sɛ Tom Kruger commission.

Ɔka He's not a head, but mɛka ɔmo. Mɛtumi aka sɛ naa na ɔyɛ ɔkɛn Tom Kruger mo management, Yaboafo mo management no, wonte bi da? Uber mo management no. Ahaa, nti no, nti no, yɛreka sɛ ɛto ɛbo ase ansa na yɛaka. Ɛti Toto, kɔtɔkɔ, players bɛkɔ a, players no bi bɛkɔ, no na ɛsɔre ɔmo performance.

Ɛti ebi ayɛ kɔtɔkɔtɔ bata na ɔte sɛ edin bi ɛrekɔ a. Mɛn wee yɛ yɛ na oni bɔ bɔ na sɛ ne ho ahoa gye tum. Ba nyɛ de onim deɛ yɛ na ɔmo yɛ. Na ɔmo evaluate bibia nso tuo. And information mi fɛ nya ne sɛ. Na saa nkɔfoɔ no ɔmo evaluate first one no na ɔmo wɔ mu ana. Wohu sɛ santaa obi wɔ ha a ɛyɛ na ɛ take time to establish ne rare identity or figure ɛwɔ system mu. Ɔmo yɛ ne deɛ players bɛtaa kɔ o. Ɛti na ɔda some players mu so tuo

Ɔmo astate dada cos yɛma ɔmo eleven I know sɛ Billy deɛ ne yɛ level nti I'm sure sɛ ɔne deɛ no akɔ n'anim paa but let me establish on sɛ ɛnyɛ Billy na requested for his exit Kɔtɔkɔ ɛna atwerɛ ama sɛ he should come to the secretariat nti let's settle the ɛni sɛ ɛna Billy did not request to leave Kɔtɔkɔ After season no kotoko na evaluate biribiara no ɛna ɔmo atwerɛ letter ama no sɛ ɔmbra secretariat ndɛ anɔpa yi eleven o'clock na ɔmbɛti asɛm no. Ɔwɔ contract. Ɔwɔ contract. Aka no one year on the contract. Na contract no a mehu bi no Mr Odu, ɔmo de hyɛɛ mu sɛ um, ɛwɔ henfa koraa? Two parties no nyinaa no

If you sign for twenty four months na sɛ there's no consideration a your salary then becomes the consideration te sɛ ɔmo tua no ka ten thousand a times twenty four months no bɛyɛ twenty four thousand ana two two times twenty four ɛyɛ two years twenty four nti ɛno times your nti seventy percent sɛ bile pɛ sɛ ɔkɔ a you have to pay that seventy percent to compensate ɔmo nso pɛ sɛ ɔmo ma ɔkɔ a they will pay seventy percent of that nti na one year na aka no

Gye no ara nka wo breki ba nkɔfaa obi baa mmom na womaa no kɔɔe a, nka I think sɛ nka ɛbɛtumi aboa because this amount of money is to to sika kɛseɛ kakra ɛnyɛ sika ketewa kakra imagine if Billy is taking like ten thousand sɛdeɛ ɔkaeɛ a that means kɔtɔkɔ with a year left no will be paying around seventy thousand Ghana cedis to Justice Billy to terminate his contract ɔn sɛ aseɛ ɔn sɛ ɛyɛ sika kɛseɛ kakra so it might get to a time bi a Obi bɛtumi atena ase na wa use no against the leadership or the management ɛna blame no ɔ extend ne contract no watua ne ka from January na aba abɛsi saa bere o that is almost six months nti wode ka seventy deɛ no ho a Mr Otuo you are talking about around bɛyɛ one thirty sɛ six months na watua ne ka from January till now no six sixty thousand imagine if ɔgye ten thousand. Na sɛ wɔde wei bɛka ho a, ɔn sɛ ɛbɛyɛ sika kɛseɛ. So approximately kɔtɔkɔ can be be paying some amount of money for ɛyɛ justice bere nti.
Nti ɛɛ so yɛ yɛ yɛ yɛnhwɛ ne yie na yɛnhu deɛ nka yɛbɛn yɛbɛka wɔ hɔ. Um, for the for for for the players ɛkɔ ne I think sɛ ɛyɛ. Wɔ list no.
Ɛyɛ bi no wa mu. Yabobɔ a yabɔ yabɔ I think sɛ Fernando, ansa Uche mo. Ɔmo nyinaa ɛbɛ paase tru ha. Amehu Blaze States wa ana ɛ time a no. Ɛne yɛ January na ɔmo extend. January ai eh Ghana yɛ decision making interval so. Cos I think sɛ January no nyinaa no they had their issues cos that was when na Ogum wɔ hɔ a na ne ne ɔbɛ extend ɔn extend na ɛyɛ delay no so if they felt that they were not so convinced sɛ ɔbɛtumi ayɛ part of the vote I think either one year koraa anaasɛ.

Na afe kae a kae sɛ sheik abɔ adwuma yemenfoɔ deɛ wɔn mfidie a wɔn de aba ne ade ade nyinaa biribiara yɛ fine ɛyɛ a na wafrɛ mɔ zero two seven seven zero zero one two three four Doctor Adams yɛde biribiara bɛhyɛ mu ama wo zero two seven seven zero zero one two three four wɔ ani na ɛha wo a hwɛ ABA herbal center

akyi. Ceo of Nana One Agro Chemicals. Ɛnɛ yɛ ne birthday. Captain, take over that issue. Ɛna na me kɔ Baafi kurom na amanfoɔ ɛka sɛ yɛnfa misuotuo misuotuo ɛbɛnya anka dabɛn na misuotuo bɛba Baafi kurom. Wɔn pɛ sɛ nkɔfoɔ no yɛ meeting kakra na ɛɛ megye tuu mu sɛ misuotuo no onya kwan a ɔbɛpɛ time ama na ɔyɛba. Misuotuo no nyinaa ne sɛ ɛɛ sɛdeɛ wodi ɛsɛm ho adanseɛ no sɛ tam no koraa wofa bi a yɛde kyɛw Because of sɛ bɛfi kurom agye wɔtom sɛ adanse a wodi no ɛyɛ ade a nhyɛ ho. Te sɛ asɛm a woka a ɛm sɛ ɛsɛm ɛyɛ bɛfi kuromfoɔ bɛte mankɛse mu na ɔmo awɛke appropriately. Time no yɛ na ɛyɛ dea, wo time aka woawie wo deɛ sɔre kɔ. Ɛyɛ ɛsɛm time, wonni option, wonni comment.
Mesɛ to nti kyɛ sɛ this is ɛsɛm time. Mesɛ to na ɛsɛm no adwuma a wɔbɔ nti no ɛna mesɛ tuo. Ɛɛ, amanfoɔ bɔ ne din ka nsɛm kɛseɛ fa ne ho, na ɔregye ayɔyɔyɔ wɔ kuro yi mu. Madi kan aka ho asɛm sɛ ɛsɛm sɛ ɛtɔ nya aphrodisia. Ɛsɛm no yɛ aduro a nkurɔfoɔ taa frɛ me, ana mehia bi, ana meyɛ sei. Sɛ wonom no as aphrodisia a, you are not getting the best benefit a ɛsɛm no de bɛma wo. Ba ɛnyɛ adeɛ a wobɛnom no da biara, sɛ osisi no ɛyɛ wo ya, sɛ wate nka na ate kɔ fam. Ɛyɛ sɛ, Mr. Otuo, ɛɛ, wonom ɛsɛm yi bi.

Nso to edu herbal hospital nkoa na atumi a register duro mmaako mmaako mmaako eighteen different yadeɛ eighteen ɛwɔ food and drug authority a aba out sɛ obi sɛ ɔwɔ bi a ɔma melesi no ɛyɛ edu herbal hospital nkoa eti yɛwɔ nnuro a mesoturo sɛ wopɛ sɛ woyɛ strong ohonam na yɛ wo ya yɛfɛ no be strong ɛdɛk be strong uh, herbal bitters ɛno wɔ hɔ Sɛ yɛwɔ no mogya do wɔ hɔ, ɛyɛ blood tonic, nsotuo kɔ a wobɛnya bi. Sɛ yɛ diabetes na ɛhaw a, ɛno bi wɔ hɔ, nsotuo. Ɛna sɛ yɛ stroke a, ɛno deɛ nsotuo, we are the best. Ɛti yɛto yɛn nsa frɛ nnipa nyinaa sɛ, maka sɛ mɛma distance ɛnyɛ problem ɛma wo. Ɛmfa ho ne bafo baabi a wofiri, baabi a wote. Wo deɛ ne sɛ wobɛnya w'ayaresa. Sɛ wokɔ Edu Herbal Hospital a,